Ges i ffrae fo tri beic yn gwyllo ffordd fan hyn. O'n nhw'n recordio i gilydd yn rasio nôl ymlaen ac yn meddwl bod o'n ffynnu. Yo! This board is sick! This board is sick! Dwi'm yn meddwl bod bobl yn sylweddoli difrifoldeb y peth. Nid rhyw faes chwarae ydy o lle mae bobl yn chwarae gwmpas yn eu ceir. Mae 'na bobl yn marw 'ma. Saith o'r gloch ar fore Sadwrn, ac mae'n dechrau shifft i'r Rhingyll Trystan Bevan. WA to Sierra 2398, Sierra 2398. WA 2255. Bore da. Mae'n aelod o dîm adran Plismon a Ffyrdd Heddlu'r Gogledd, ac ar ei ffordd o'u pencadlys ger Bangor i un o'r ardaloedd maen nhw'n eu targedu ar hyn o bryd. Da ni wedi adael yn uh, stesion i Llandigau a da ni ar y ffordd i fyny ar hyd yr A5 hwn amdano'n yr Ifo. Fe da ni'n nabod fel yr Ifo Loop. Um, be di hwnnw? Di ardal lle da ni wedi cael ei adnabod lle mae yna broblemau o pobl yn uh, gyrru a ddim yn cydymffurfio gyda'r gyfraith. A da ni ddim mewn car plismon arferol? Na, be da ni'n trio wneud ydy, da ni'n trio roed uh, gyngwaith o geir allan o bosib, a da ni'n trio roed hwnnw ar falans gwahanol, bod ni'n roed uh, motorbikes allan, ond bod ni'n roed hefyd ceir plaen, a da ni yn mewn car plaen hynny o'n digwydd bod lle. Um, syniad yn ôl i hynny ydy, dim bod yn slei, da ni beth da ni'n neud, ni'n trio cael uh, gwir pictiwr sut mae pobl yn behafio, sut mae nhw'n ymddwyn, pam dos na ddim car blisman hefo gola glas ar uh, streips tenol iddyn nhw. Mae'n ddechrau shift. Be di'r cynllun ar gyfer y diwrnod? Da ni'n mynd i fyny fan, da ni yn Bethesda. Da ni'n mynd i fyny fan ar hyd yr A5. Awn ni fyny i ddechrau fo i, i Pentra Foelas a awn ni Cerig y Drydion. Gael ei weld yn union pw sy'n fyny na, faint o bobl sy'n yna ac mynd ymlaen o fanno i edrach pa system da ni angen roed yn ei le. Mae lot o'r ceir yn ei stopio, maen nhw'n defnyddio um, CBs neu rhywbeth o ffordd felly o gysylltu efo'i gilydd i adnod nhw, i wybod o, mae'r heddlu yma, bahafiwch eich hunan. Wedyn, wrth gael car plaen yna, yn amlwg oedden nhw'n gwybod bod ni yna, a mae'n ma gwneud iddyn nhw fel ddwywaith cyn cam bahafio. A dyma'r math o beth mae'n chwilio amdano. Ardal mynydd Hiraethog, rhwng Betws-y-coed a Rhuthun. Fan yma mae tair ffordd sy'n cysylltu Pentrefoelas, Llyn Brenig a Cherrigydrudion wedi datblygu'n gylchdaith boblogaidd i bobl sy'n hoffi gyrru ceir a beiciau modur cyflym. Maen nhw'n adnabod y lle fel yr Evo Triangle, gan bod y tair ffordd sy'n creu siâp triongl wedi defnyddio ers blynyddoedd gan y cylchgrawn moduro Evo i brofi ceir. Ac mae 'na nifer cynyddol yn eu hefelychu ar sianeli YouTube. This morning I woke up at four thirty, had my coffee, got in my car and drove to Wales! I haven't had a chance to drive this car in anger since I got back from Monaco at the beginning of November. So we are actually headed to the Evo Triangle. Oh my god, look at these views! Wow! Oh, look at this stretch of road! Come on, baby! Mae yna rai o'n nhw'n eitha swyddogol, ei gwir, ar, ar, chybod, ar YouTube ac ati. Mae um, Ifo, mae'n gylchgrawn chybod, cydnabyddedig, Maen nhw wedi bod yn dod yma i brofi ceir. Wan, maen nhw'n bobl eitha' cyfrifol, dwi'n siŵr 'dyn nhw'm yn torri'r gyfraith o gwbl, ond maen nhw'n gweld bod y ffyrdd 'ma'n berffaith i hynny. Drwg ydi, mae pobl eraill yn gweld y clipiau yna ac yn dweud, 'lla i wneud hynna, 'lla i fynd i fyny'n anf-, chibod, yn 'y nghar i ac wneud yn union yr un peth. Garfield Lloyd Lewis ydi cynrychiolydd Llangernyw ar Gyngor Sir Conwy. Be' maen nhw'n wneud ydi rhoid y lluniau fyny, clips 'ma o ryw ugain eiliad, ryw funud, funud a hanner. Maen nhw bron yn canmol eu hunan am be' maen nhw'n wneud. A mae hwnna i mi, mae'n creu rhyw fath o awyrgylch yn dydi, bod nhw'n bron iawn yn annog i gilydd, ew, cer di fyny dy Sadwrn nesaf, tybed alli di wneud o'n gynt ynde. Dwi 'di gweld ambell i sylw yn deud, dwi 'di llwyddo i wneud hwn mewn chwe munud. Mae'r math yna o sylw'n creu cystadleuaeth yn dydi? Ac mewn caffi ger Llyn Brenig, Mae'n edrych ar un o'r clips fideo sydd ar y we. Gyrrwr yn dilyn car arall ar hyd yr union ffordd sy'n mynd heibio'r caffi. Teitl, Beth ydy gwir yn deud lot, S 2000 chasing Honda Civic round the Ivo Triangle and a near crash ynde, felly 'da ni'n dilyn y car o'n blaenau ni rŵan sy'n Honda Civic, dyma'r ffyrdd ffordd hyn, ddim yn bell o lle 'da ni heddiw 'ma, ma'n hawdd iawn iawn gallu deud bod 'na gyflymdra eitha uchel yn mynd y ffordd ma' nhw'n mynd i mewn i'r corneli, Da ni'n pasio rhes y geir arall ar yr ochr dde yn fan'na, tri car cyflym iawn arall yn barod i fynd i'r cyfeiriad arall. Da ni'n dwad rwan i gyfres o droiada eitha tynn, a wedyn yn sydyn reit, mae'r car o'n blaena ni'n colli yn llwyr, mae pen ôl y car yn mynd allan i'r chwith, mae o'n arbad ei hun, cal a chal, mynd i'r ochr arall y ffordd, 'sa gas gynna i feddwl be' sa 'na 'di digwydd 'sa 'na gar yn dod i'r cyfeiriad arall neu foto beic. Ac oedd ochr arall i'r ffordd ar y gongl. Yn gyfan gwbl, di methu ar y ffordd i mewn i'r gongl, pen ôl y car di dechrau mynd rownd, mi gymodd o wedyn am wn i chydig gannoedd a ddallt heni gael y car yn ôl yn syth ac yn y cyfnod yna, wel, sha rwbath di gallu digwydd. Mi swn i fell gallu bod yn dod i'r cyfeiriad arall, neu teulu allan am bnawn dy Sul efo dau o blant yng nghefn y car ynde, a ch'bo, does am troi nôl a rwbath fel'a. Sŵn rhes o gei rasio yn mynd ar hyd yr A543 tuag at bentre Foelas. Dyma un rhan o ffordd yr Ifo, neu'r ffordd adra, i Iolo Evans. Maen nhw 'di bod ers ers dwi'n hogyn bach mae'n siŵr ond ers y tair pedwar mlynedd ŵan maen nhw 'di mynd yn waeth ac maen nhw'n mynd yn waeth bob blwyddyn. So mond rhyw fis yn ôl ges i ffrae efo tri beic yn gwylio ffordd fan hyn. O'n nhw'n recordio ei gilydd yn rasio nôl ymlaen ac yn meddwl bod o'n ffyni. Ond doedd y gŵr sy'n ffermio Nant-y-creau ddim yn gweld yr ochr ddoniol. O' 'na blant, o' 'na peth mlaen yn yn y pentre ag o'dd o- o' nw'n rasio fewn i'r pentre lle sy'n pedwar deg milltir yr awr ag o'n nw'n rasio fewn i hynna i neud dros gan milltir dwi'n siŵr wedyn ie 'di o'm yn jôc deu gwir. Es i lawr i siarad efo n'w ag ges dipyn o ffrae efo n'w am mhen awr wedyn nes i glwad bo' 'na

Nes i fynd atyn nhw a deud be o'n i feddwl wrth fy adeg o'n digon cwl 'lly ond ges i ateb ddigon, wel yn hiliol be ddudodd o'n ôl 'tho fi. Rhywbeth am y ffaith bod chi'n Gymro dwi'n cymryd? Ia, er bod ni'n cadw defaid. Wedyn ia, doedd o ddim yn bwys arna i fi ond nes i wylltio ar adeg yna ia, nes i bach mwy o sioe a peth na dylwn i, myn siŵr. Ond mae'n rwysio eisio'n wybod bod y bod y ffasiwn beth yn mynd mlaen a bod o'n bod o'n beryg a ma' 'na ma' 'na rywun lleol yn galw lan yn diwedd a ma' 'na Mae yna bobl wedi lladd yn ddiweddar yma. Dim ond mater o amser mae rhywun lleol neu 'da ni'n mynd i chael hi. A 'da chi'n byw reit wrth y lôn? Yndan, 'da ni reit yym wel ar gornel y Rifo Shangold yym ma' nhw'n troi o'r A pump ym Mhentrafelas fyny am Mynydd Hiraethog 'lly. Ma' nhw'n pasio fan hyn Maen nhw'n agor allan, mae 'na... dio'm byd i weld ol- yy motorbeic yn fyny ar un olwyn, unwaith neu ddwy waith m- mewn haf. A stopio ymddygiad fel 'ma ydi bwriad y Rhingyll Trystan Bevan, ar ol iddo gyrraedd yr ardal. Maen nhw'n trio cael gweld pwy fedrith wneud yr y syrcid os lici di, neu'r y lŵp mor handi a fedra nhw. A wedyn o hynny, ma' ma' nhw'n mynd rownd dair, bedair gwaith. dod nes maen nhw wedi cael yr amser cyflym yma, dyma nhw'n dod i fyny mewn, tod, allan o ddeg, bymthag o'n nhw'n dod i fyny, dyma nhw'n gyd yn trio mynd rownd mae'r rhandiau bosib. Dyna ydy'r pobol da ni'n drio dargedu, hyn i'n dweud yna i eisiau ddal. Ar y munud mae'r glaw yma'n dod lawr yn drwm, dwi'n ddiddorol gweld pwy sydd yma hyn yma. Mae pedwar o bobol wedi cael eu lladd ar y lonydd yma dros y pum mlynedd dwytha, ac ugain wedi eu hanafu. deg ohonyn nhw yn ddifrifol. Mae'r lôn fel, fel ti'n gweld, mae'n agor allan fel swn i'n galw hi'n fama, lle, lle ti'n medru gweld o un troiad i'r llall yn reit glir. Mae'n edrach fel leidar yn mynd o'n blaenau ni fama. Ond eto, fel dyn nhw'n dod i fyny fama fan tro, mae gen ti lôn bach yn mynd i ffwrdd yma i pryd y bedd. Ond y peth nesaf, mae gen ti uh, gorneli troellog yna. Dwi, dwi'n amlwg yn abod y lôn yma yma. A wedyn yy dwi'n gwybod beth sy'n ymlaen i. Ond sa chdi'n dod yma fel dieithryn i'r ardal a bod chdi'n yn trio mynd hynny fedri di yn amlwg mi uh, fasa chdi gadw ddal allan a os ti'n gadw ddal allan mwyaf thebyg ydy ti'n mynd i gael dy frifo yn neud uh, ladd chdi. A dyna'n union ddigwyddodd llynedd ychydig filltirodd lawr y lôn. Dan ni'n dod fyny o Pentra Foelas, um, be weli di fama fan ar ochr chwith ydy hyn, mae yna well, rhes o bostiau newydd, dwi'n meddwl sa'n ffordd orau, swn i'n deitha chdi. I rwy'n arferol yn dreifio rhaid lo yma, dydy'r rhes o bostiau newydd yma, i'm llawer o'n byd iddyn nhw, a dydy o'n sefyll allan gymaint hynny, ond be dwi'n wybod ydy, yn y fan yma wan, lle da ni'n pasio wan hyn ydy, mi gawn o'n ddau o bobl i lladd yna, uh, be oedd ddigwyddodd dwrnod hwnnw oedd mi o'n arwyn yn uh, wedi dod yma o dros glaw goffa ac um, mi oedd o'n man gyrru yn syml iawn a trio cael yr amser gorau'r posib um, oedd y data o'i ffôn o a data hefyd yn edrych ar pethau fel uh, ar y we a oedd yn danos bod o wedi dod yma efo'r bwriad o trio cael yr amser gorau posib mynd rownd oedd o'n gyrru, oedd ni'n nath o'n fyd yn gweithio allan dros gan milltir yr awr ar y darna fanna a fel ddech chi'n gweld y hun dyma le fyddi wedi yr un hawdd iawn a be mae wedi gwneud ydy mae'n dod rownd y troiad a fel mae wedi mynd mae wedi colli rheolaeth ar ei gerbyd a mae wedi mynd ar ei ben i mewn i gar o'n trafio ar ochr arall a mi dda'r un a ddyn a dynas oedd yn y car arall gael ei lladd oedd o'n ddifrifo wael am hir ac uh, mi oedd o'n ysbyty am amser hir iawn ac um, mae o'n yn carchar. Wel so ni am dros y clec o'r ffarm a so ni redeg lawr yna ac o' na o' na lanast ofnadwy oedd oedd oedd. O' na fwg yn dod o dan bonet un car a m- mi so ni dad yy gysylltu'r batri rag ofn i'r t- car fynd ar dân 'lly a so na'r yr yy heddlu a'r yy gwasanaeth tân a'r ambiwlans cyrradd 'lly. Gwyndaf Evans oedd un o'r cyntaf i gyrradd y ddamwain pan laddwyd Tracey Haley a Darren Lowe o Fagillt. Cwpwl diniwed a chymreig o Gogledd Cymru oedden nhw, ddeu gwir. Wedi bod am dro ddydd Sadwrn i Dyffryn Conwy i weld yr olygfa 'lly, a un o'r hogia 'ma oedd yn rasio rownd y triangle 'ma a mynd ar ar ei ben iddyn nhw 'lly, yn anffodus, methu â'i ladd. Ganllath o leoliad y ddamwain mae fferm Gwyndaf Evans, a dyma sydd i'w glywed wrth y fynedfa. Ond tydi pob cerbyd sy'n defnyddio'r ffordd ddim yn gyflym. Mae'r sefyllfa wedi gwaethygu cymaint, mae'n effeithio'r ffordd mae Gwyndaf Evans yn rhedeg ei fusnes. Dan ni reit ar fin y ffordd, y tir y ddwy ochr i'r ffordd lly, i'r ffordd fawr. Dan ni rhaid ni groesi'r stoc i ochr draw i'r ffordd o weithiau a mae, a mae'n anodd iawn gwneud efo'r y gyrru ofnadwy sy'n ar y ffordd lly. A mae'n berig bwyd yma ar ben wsos, neu weithiau yn yr wsos hefyd lly. Mae'n uh, mae'n anodd iawn croesi'r stoc. A pa mor aml newch chi weld, weld nhw lle pryd maen nhw allan? Wel, Os di'n braf ar benwsos a ddy Sadwrn a dy Sul ma nhw allan yno gry yndyn bob penwsos ddeud gwir a ga weithia yn ganol wsos mi ddo'n fyd do'n. Grwpia o o Lloegr fwya sy'n dwad swn i'n ddeud a a dwi di gweld hyd yn oed ceir o'r Iseldiroedd a'r Almaen mae dy o'r Almaen dwi weld oes a ag ambell un o Ffrainc hefyd felly oes. Dach chi ofn mynd ar hyd y lôn ma? Oes, oes, hollol, mae, mae gennau ofn i fi, neu un o un, mae gennau dri mab yn gyrru a ceir lle, a mae gennau ofn iddyn nhw gael damwain, chi, achos maen nhw'n defnyddio bob dydd fynd i gwaith, felly, ynddo, ynddo, ac e, a ben wsos mynd i chwarae rygbi, felly, a gyfarfod ei ffrindiau, lle, yn aml iawn, ei gwir, ynddo, yn defnyddio. Da chi'n gorfod newid pethau ffordd da chi'n byw? Ar y ffarm, dan ni, dan ni'm yn medru croesi'r anifeiliad ar ben wsos ŵan, os mae, mae o rhy beryg, maen nhw'n gyrru gormod a dan ni'n trio gwneud hynna yn y pump diwrnod arall o'r wsos. Dan ni jyst yn mwy gwyliadwrus lle, um, uh, bod uh, ceir cyflymau'n pasio'r ffarm a bod yn andros ofalus lle. Pan ni'n mynd i'r ffordd fawr lle bod uh, bo ni'm yn ca'l gwrthdrawiad efo nhw 'lly. Dach chi'm yn mynd ar ryw gyflym iawn ma'n siŵr? Na- nachdan, hollol, nachdan, nachdan, a lawer iawn o swm llawer o fynedd i i aros ynde i i ni ga'l croesi'r i'r defaid a nawn nhw jyst heibio chi a a yn agos iawn i daro chi lawr weithia' ynde? Wel y gofid mwya' sgynnai ynglŷn â'r hyn ma' bobol erbyn hyn yn ei alw'n drionglifo ydi bod Wel, bod 'na deitl ar y lle, hynny yw, mae 'na frand yn datblygu, mae 'na ryw fath o gyrchfan wedi datblygu lle mae bobl sydd isio testio'u ceir, pwsio'u sgiliau gyrru i'r eitha', yy, bod 'na le iddyn nhw fynd i i chwarae, bron iawn. Llyr Huws Gruffydd ydy aelod Cynulliad Plaid Cymru dros Ogledd Cymru. Mae 'di digwydd oherwydd bod cylchgronau fel Ifo wedi bod yn hyrwyddo'r lle fel lle i fynd i brofi'ch sgiliau gyrru ac i brofi'ch car i'r eitha', yym, a a ma' hynny wedi creu ryw fath o is-ddiwylliant. i'r graddau nes bod ni erbyn hyn yn gweld nwyddau'n cael eu cynhyrchu ar driongl Ifo yn benodol. Mae yna grysau tŷ, mae yna fygiau, mae yna siceri ceir a mae yna logo wedi datblygu i driongl Ifo sydd yn adlewyrchu logo Nürnbergring, sef yr trac rasio enwog yn yr Almaen. Felly, chi'n gwybod, mae'r holl is-ddiwylliant yma wedi datblygu o gwmpas y lle a dyna i fi sy'n gwneud hwn yn wahanol. Wrth gwrs, mae gor yr un broblem mewn sawl man ac mae Cymru yn mynd i fod yn yn gyrchfan ac yn atyniadol i bobl sydd isio profi hunain ar gwahanol fathau o ffyrdd yym a dydy'r ardal benodol yma ddim gwahanol. Ond beth sydd yn wahanol fan hyn, wrth gwrs, yw bron iawn bod e wedi cael ei becynnu fel rhywbeth i'w hyrwyddo yy er mwyn denu bobl yn benodol

Follow and stay tuned for more stuff like this. Pole Asia. Mae dylanwad brand yr Evo i'w weld ar Race Planet, sianel ar YouTube sy'n cael ei redeg gan ddyn sy'n ymddiddori mewn ceir pwerus. Mae un o'r fideos yn dangos ei daith ddiweddar gyda'i ffrindiau ar hyd lonydd Mynydd Hiraethog.

Mae'r camera yn wynebu Rees Lynch sy'n gyrru a'i frawd yn y sedd drws nesaf iddo. Ond mae'n ymddangos bod goryrru'n digwydd mewn rhan o'r fideo. To be totally honest, to be totally honest with you, when the first time we got in there and I seen the roads for about the first

Ychwanegodd wrth manylu eu bod nhw wedi mynd i'r ardal yn gynnar yn y bore pan oedd y lonydd yn dawel, a'u bod yn annog pobl o Nevidio i arafu drwy'r pentrefi. If you're going to put the public in danger then there's a massive problem. I don't like that erm where you're putting, your driving is putting the public in danger. Erm I'm view about Yes so for damaging your own car I might be a bit blunt on this but if you're speeding and you lose control of your own car for doing something wrong and you write off your car then I'm gonna say that's your own fault. Ond gan ei bod yn hawdd i'w wefannau a chylchgronau groesi'r ffin, mae'n rhaid eu monitro, meddai Llu Rhys Gruffydd. Dwi wedi gofyn i Lywodraeth Cymru ystyried os 'na gwestiwn sydd angen 'i ofyn i'r corff y Sefydliad Annibynnol Safonau'r Wasg, a chimod, oes 'na llinell wedi chloesi fan hyn yy ynglŷn â annog bobl i ddod i fynd am sbin yn yr ardal, chimod, ac i gael profiad o yrru o gwmpas, neu oes 'na linell wedi chloesi lle maen nhw yn annog bobl i or-yrru ac i fod yn anghyfrifol oherwydd mae rhai o'r fideos dan ni'n gweld ar-lein a rhai o'r sylwadau sy'n cael eu rhoi yn awgrymu i fi bod 'na gwestiwn ynglŷn â pha mor gyfrifol mae hwn wedi cael ei hyrwyddo gan rhai o'r cylchgronau yna. Mae'n ganol bore, ac adran plismon a ffyrdd Heddlu'r Gogledd Wedi bod yn yr ardal ers cwpl o oriau bellach. Mae'n bwrw'n drwm a'r traffig yn ysgafn. Ond er gwaetha'r glaw, mae yna ambell un yn fodlon mentro. Mae tri car drud yn dod tuag at y rhingyll Trystan Bevan. Darren, I'm just coming into Pentre-Voelas now. Three vehicles go past me. There's a Nissan, an Audi and another third vehicle, a yellow one, I'm not too sure what it is. Umm, they are...

Ond be oedd y ceir oedd y ceir da ni weld yn dod i fyny yma ac yn cam bahafio. Be oeddech chi weld? Mae nhw'n mynd yn fwncw elni, ti'n gweld? Mae nhw'n mynd lawr ar, ar y dde fyna. O ie, wel ei nhw. Mae nhw ar yr ifo mewn ffordd lle. So mae gen ni wan, da ni'n mynd i gweld ar draws. Mae gen ti Nissan GTR, dyma gen ti Audi RS4 Estate, dyna un garall yn ôl nhw. Heini ydy'r ceir a fel a da ni'n gweld nhw'n dŵad mewn criw o 3, 4, 5 a i fyny o hynny lle. lle maen nhw'n mynd efo'i gilydd. Ella na hwn ydy'r darn lle maen nhw'n neud beth sy'n ti'n alw y regi i weld os na blisfyn yma. Yn amlwg, da ni fo car plaen, sgil dyn nhw'n callach maen nhw wedi pasio blisfyn yna yn y funud. Ie, gwael darn. Dyn nhw'n mor torfi, um, as long as the real one went past me, it's obviously radio into the thing. If they've got radios, etc, it shows a bit of a uh, intention in my mind there, doesn't it? Rhan o waith yr heddlu ydy ceisio annog pobl i yrru'n ofalus. a dal y rhai sydd ddim yn gwneud hynny. Ond maen nhw hefyd yn cyd-weithio efo'r awdurdodau lleol ar dacteg arall er mwyn datrys y broblem. Nôl yn y caffi yn Llyn Brenig, y Cynghorydd Garfield Lloyd Lewis sy'n egluro mwy. Dan ni'n eistedd fan hyn yn edrych allan dros y llyn rwan. Dan ni'n gwybod bod yna feicwyr, mae bobl yn dod yma i gerdded, uh, mae yna ddatblygu'r diwydiant hamdden yn yr ardal, felly dan ni eisiau bobl ddod yma, a dan ni eisiau bobl ddod yma yn saff. A dyna ran o'r broblem ynde, wrth i'r bobl yma yrru rownd y ffyrdd ma'n gyflym iawn iawn, maen nhw'n peryglu bywydau pobl eraill. Wel mae 'na sawl peth sy'n bosib i wneud, mae mae bosib yy roid arwyddion, yym mae bosib arafu, newid corneli, ond mae 'na gost i hyn i gyd 'lly. Ond mae swyddogion y ddwy sir ar hyn o bryd, Conwy a Dinbych, yn gweithio efo'i gilydd er enghraifft i baratoi cais i fynd i Lywodraeth Cymru am arian i ddod â matha newydd o gamerâu, ch'bod y camerâu sydd yn mesur cyflymdra, cyfartaledd dros belltar. Mae hwnna'n gweithio, mae'n gweithio mewn llefydd eraill, ond mae yna gost eitha' uchel iddo fo, fydd rhaid wneud cais ariannol i Lywodraeth Cymru a perswadio bod ang- wir angen yn fan hyn ynde. Dan ni wir obeithio bydd Llywodraeth Cymru'n gwrando ar hyn achos y gwirionedd ydi mae pobl yn marw, mae 'di digwydd dros y ddwy flynedd diwetha' yma felly nid ryw chwarae o gwmpas ydan ni fan hyn efo bobl sy'n mwynhau hynna ac yn methu dallt pam bod ni isio rhwystro hyn. Dach chi'n gwybod, mae bobl yn colli bywydau yma a dwi'n wir yn boeni bod 'na fwy yn mynd i wneud hynny os nad ydan ni'n gwneud rhywbeth am hyn yn weddol sydyn. Ond rhan o'r frwydr ydi hyn. Rhaid gwneud mwy i dargedu drwy gweithredwyr cyn iddyn nhw ddod yma, yn ôl yr Aelod Cynulliad Llu Rhys Gruffydd. Mi ddyle fod 'na uned. Ddim o reidrwydd o fewn Heddlu Gogledd Cymru oherwydd mae hon yn broblem ehangach yn gyffredinol, ond yn sicr mae angen i'r Swyddfa Gartre yn San Steffan ystyried ei rôl fan hyn a ddyle fod 'na tîm penodol sydd yn cadw llygad barcud ar y gwefannau cymdeithasol yma sydd yn tracio, chi'n gwybod, y sylwadau sy'n cael eu gadael, y fideos sy'n cael eu postio fyny, a phan bod nhw'n gweld pobl yn hyrwyddo yr hyn na ddylid fod yn cael ei hyrwyddo, bod nhw yn rhoi sylwadau eu hunain, fel heddlu, ar y gwefannau yma ac yn dweud, ie, da ni'n gweld beth chi'n ddeud, ond jyst cofiwch, os ydych chi'n dod, os ydych chi'n gor-yrru neu gyrru'n beryglus, Yna mi fyddwn ni yna i'ch erlid chi. Fel bod y bobl yma ddim yn dod i'r pen yma o'r wlad yn y lle cyntaf. Fel ti'n gweld yma Mwan, ma' nhw efo CBs, ma' nhw efo walkie talkies. Be' welis i Bentref Foelas, union be' 'dan ni'n feddwl sy'n digwydd. So yy gawn ni weld be' gynno fo i ddeud. Nôl ar y lôn,

File 6, uniform, un, uniform. Mae beth da ni'n neud yn gweithio. Beth ti wedi weld yn fanna ydy, na, dos neb wedi cael ticad, dos neb wedi breifo, doedden ni manna neud i'n byd pellach o fo, ond eto, da ni wedi cael gair efo nhw, da ni wedi siarad, a wedi gadael ar y delerau da iawn. A gyda hynny, a'r glaw yn dal i ddisgyn, mae'n amser symud ymlaen i blismona ardal arall o ogledd Cymru, am heddiw o leia. Distaw iawn oedd hi, y tywydd dwi'n meddwl oedd yr rhesymiad dros dynnu, bod na'm llawer o bobl i fyny yna. Yn bersonol, 'da ni'm 'di roid dim ticedi allan. Yym penwythnosau fel arfer, rhyw chydig wsnosa nôl pan o'n i'n gweithio, o'n i'n roid um, 54 y decedi allan amser hynny, um, so na, disau iawn ydy heddiw mae gyfer y garfan. Pan fyddech chi'n ôl o'n o fel? Byddan, fyna fori eto, fyna fwy o heddweision i fyny na fori, a bob un diwrnod arall, um, nes da ni wedi cael uh, yr negas allan a bod y pobl sy'n dod yma, bod nhw'n gorau dreifio'n gyfreithlon. Bryn Jones oedd yn cyflwyno rhifyn yr wythnos o Manylu ac